Watu! Way way! Way an dhiiga ishee tolfuu biyyoo tan akka uumaan godha. Way narraa gabbu'i kootu atillee. Gabbu'i. Gabbu'i narraa. Gabbu'i. Ah! Ah! Ah! Uuuh! Uuuh! Dubbadhu as gara galii dubbadhu ni duute. Hin dubbattu duuf. Dubbadhu. Dubbadhu na jalaa biiftu. Biiftu.

Biiftuu nu jalaa dubbattu. Way bilaa kiyya eessa keessanii liqimsitee garaa koo keessa raadda keessatiin si keessa laala. Adda si baqasseetiin si keessa laalaa narraa liqimsite akkam goote qiiggodhe si keessaa kuta. Ooy! Way yaa rabbii kiyya akkamumaan godha. Way ajjirtuun liqimsu biyyoo tana akkamumaan godha. Way yaa rabbii kiyya. Yaa rabbii kiyya. Ol ka'i. Ol ka'i. Ol ka'i wanni ati beeka afaan cuqqoollattee jinniin si haa qadaadduu tate ciiftu hin jirtu ilmoo tiyya bakka keessee baasi bilaa kiyya ni awwaalte garaa keessatti awwaallatte mee moo qabriin isaa mee qabrii isaa eessatti awwaalte mee mee eessatti awwaalte eessatti ilmoo tiyya awwaalte eessatti ilmoo tiyya awwaalte ol ka'i ol ka'i garagali as garagali as garagali

Way way maalini waraanaan waraanetin dhiiga ishiidhaa mar'imaan kana keessaa facaasa. Way ilmooti ya nirqimsitensa. Way. Ma yaa baablee naan fiddan yaa Ibraahim karaan kuttan na bira. Way karaan kuttan naa fida ablee biyya kana ittiin darbaa naa fida dhaanu dhallee waa takka ciniinsillee nan baasu. Nan baasu naan liqimsattu silaa jirtuu ishiitin ishii dhabamsiisa. ishin dhabamsiisaa ka ishiin na gubde sananis ishii gubeetuman aboo baguma rabbiin harka kiyyisi naqe haga ati oromoo guutuu katti laal gubdee gubdee addunyaa guutuu sossootana addu- asirratti si guba odoo ati laaltee lubbuu tanteessi keessaa dhageessuun akkan duune akkan jiraanne jiruu tanteessi jibbisiisa malee ta- tara takka illee sin ajjeesudha Tara takkaan dha'ee sin ajjeesu hangan an jiruu sitti busheessutti. Hangan ta namaa keessaa duraanuu ta namaatii miti bineensa hangan si baasutti. Si baasutti lubbullee si keessaan baasu lubbullee si keessaan baasu dubbadhu natti as. Natti afaan keetiin aggara galii dubbadhu waa afaan sin qadaanne way maalumaa qadaade duuba. Laa ilaaha ilallah. Way. Tami baaba. Tami. Tami. Tami akka harreetti dhayi. Dhayi akka harreetti. Dhaye. Dhayi bilaal keenya eessa keessa fidi jiiyyaa bada budaa fidi jiin. Hidhoo tanallee itti jabeessi. Itti jabeessi. Waan garaan nan fayyu an dhiiga ishee argu malee miyyoo tana. Way garaa kiyya nan fayyu akka uuman ishii godha. Ciniinee baabaa kiyya nyaadhuun kenna.

Natti dubbadhu eessattin ishii rarraasa dhiiroo. Way anooni rarraasee jala loolaal barbaree itti ulee dubbatuu dhooltu. Oo way eessan geessee rarraasa. Eessan geessee rarraasa. Way ummanni haram na biraa kute. Way ammiyyoo tana bi- bi- biiluun ba'onoon rarraasaniitu malaal jala dhaabbadheetu malaal barbaree jala itti oloo kaahee. Ibidda jalaa ishii ramadatte kaayooni gubee gubee foon ishii diimaa kana lafa gubuusin na jalaan dubbattu ni dubbatti hogga san nagaan dubbatti hogga san nagaan dubbatti ol ka'i ni dubbattaa miti ni dubbattaa natti dubbadhu ni dubbattaa miti ni dubbattaa natti dubbadhu ol ji'i ol ji'i natti dubbadhu biiftu biiftu ol ji'i natti dubbadhu biiftu natti dubbadhu natti dubbadhu Natti dubbadhu meel moonticha. Meel moonticha. Meel moonticha namee mee hoo duutellee namni hafuur. Ah, Duutee gogoo. Ni duute moo ni jirti silaaree namni jiru numa dubbataa hanga rakkatti ishii nyaadhu kana hunda. A'uuzu billa sheeyxaantitti yaa sheeyxaana. Sheeyxaana lubbuu si keessaa fuudhee sitti deebisan sagaayi. Tantee baan jirtu. Baati tantee jirtu akkasitti beeki. Alhamdulillah yaa rabbii kiyya alhamdulillah. Puh, Ilkeen tiyyollee narratti duute. Wooy. Ha rabbiin kiyya harka kiyya naqe alhamdulillah rabbil aalamiin alhamdulillah rabbil aalamiin alhamdulillah. Ah yaa Oromoo tiyya isinillee garaan isin qabbanaa'e baga garaan isin qabbanaa'e. Miyyoo tana garuu akkuma isin godheettan hin godhaan. akka isin godheettan ajjeesi lubbuu ishii yoo ittanillee lubbuu ishii balleessu malee an silaafis ilmoo tiyya hanga isheen garuu hin tuqin jaa sheekni ilmoo tante hin mul'attu sheeknilleen hin jiru nasiiba kiyya rabbiin asii oofee wallaahi silaa ishii har'a silaa naa fannisanii wayi wayi biyya biyya namaa wayi mee eessatti hin fannisa Way silaa akkanumattin fuudhee laalu noo laal akkatti fuudhetuman ishii laal tanuma fuula gaggara galchanii sila ah yaabo baati ta'e hin jirtu aya baati ta'e hin jirtu hin jirtu baati ta'e taa'i baa baate usii achi Taa'i baabaa usii achi. Achi taa'i hin tuqini waan takka hin tuqini usii taa'i. Har'a lubbuu tantee. Yoo dubbatte na jalaa dubbadhu kottu yoo ilmoo tiyyaas baafte. Gaafa sa- gizee sabni walitti deebina. Na jalaa dubbadhu harkaan sin tuqu dura. Dura sin ajjeesuu natti dubbadhu biyyoo. Ilmoo tiyya bakka keessee fayyinaa fi diin miyyoo. Ilmoo tiyya eessa keesse? Mee bilaal kiyya biiftu. Mee bilaal kiyya. Wai. Gattaa ibaabaa. Gad taa'i. Taa'i dhiisi. Dhiisi ifaa si qabaa dhiisi. Dhiisi ifaa si qabaa. Taa'i si qaba ifaani. Kottu. Kottu tumi na hojji. Tumi kottu na hojji. Kottu tumi na hojji. Tumi kottu. Kottu tumi. Nyaadhu kottu hin kenna. Kottu ciniin. Oh. Way afaan innatti hin dubbattu duuba afaan waan wal jala dabarse. Sheexaan ishiittu itti bobba'ee afaan wal jala dabarse. Ah sitti gara haa galu mallee sitti gara galee. sitti gara gallaanuu rabbiin harka kiyya si naqee alhamdulillah rabbil aalamiin ee si harkaa nyaadhamtee jinniin tantee kunoo tanumaati laal kunoo tanuma laal ah yaa rabbii kiyya laka alhamdu wa shukru yaa rabbi kanuma miciyyoo tan harka kiyya naqxe fiddee gattaa'i gattaa'i Taa'i kootu as. Taa'i na bira. Taa'i na bira. Taa'i na bira. Kanuma harka kiyya miyyoo tana didee rabbiin kiyya naqe. Laal. Laal ati akkatti laal kana sitti harkisaa laal akkatti laal. Laal ol baheetin akkatti laal si sigisa laal. Yaa jootitti. Yaa sheexaana siirii. Sheexaana siirii siiriin tantee nyaadhamte nyaadhamte nyaadhamte.

Wayyoo duute alatti narraa gad hin darbanii re. Akka rabbiin na godhe mucaa kiyyallee dhabee hoo ishiin duute. Ah, yaa biiftu, biiftu, biiftu. Ol ka'i natti kan ilmoo tiyya. Miyyoo, miyyoo. Ah, Ol ka'i ilmoo tiyya natti kenni. Ka'i lafa. Ka'i lafa. Ka'i lafa. Ogoo girgiraa guuteettiin taphataa irratti naqamu akkamiin ishii godha akkamittiin dubbisa re'e akkamittiin dubbatti re'e way bilaaluma kiyya takkitti ijaan arge yaa miciyyoo ka'i ilmoo tiyya nagarsiisi ka'i ilmuma tiyya nagarsiisi naafeeti san booda walitti deebina. Ilmoo tiyya, ilmoo tiyya duuba garaa keessatti liqimsite moo. Wayii. Way. Wayan bishaan hin dafifadha. Isheen dubbattuu biiftu. Kalas zeeyitii godheetiin dhufaana eegi hin dubbatinii ciisi. Ciisi gaa yoo mee mee afaan saniin sirraa muqqa'e da- da- danfaan yoo danfaan sirraa buqqa'uun oolu amma dubbatuu didda kana ani waan ati taate sin beeku an. Of, eetiin zayita irra kaalaal bishaanillee miti. Akkan hiriyaa tan teetirraa jirurraa si baasee taani asiita sitti naqee jirtuu tan teekatti sollossee uree lafa sakaa malee ati lubbuu mana kana keessaan baatu. Yoo lubbuu tijaaniin baay'ee ol ka'i dubbadhu natti. Natti dubbadhu wayi rabbiin kiyyanuma na